Ix-xogħol beda kważi 20 sena ilu fis-sena 2000 meta dak iż-żmien kien hemm Mister Charles Swain li kien beda li ngħidulha l-breast clinic. U l-idea kienet li kemm jista' jkun pazjenti li jkollhom breast cancer jiġu ttrattati minn dal-clinic. Waħda mill-fatturi tal-clinic minbarra li naraw in-nies l-outpatients hija li niltaqgħu darba fil-ġimgħa Fejn jkun hemm tim li jinvolvi s-surgeons bħali, ir-radjoloġisti, ġifieri daw huma t-tobba li jieħdu l-X-rays u l-ultrasound u l-MRI, il-patoloġista li huwa dak li jeżamina t-tessuti u jgħid jtina d-dijanjożi, u mbagħad għandna l-onkoloġisti li huma n-nies li huma speċjalizzati fuq it-treatment tal-cancer, jiġifieri daw ituhom ir-raġġi, ituhom il-chemotherapy u dal-affarijiet meta jkun hemm bżonn. Imma mhux dawk biss, hemm tim sħiħ li għandna Breskenesis, pereżempju, li huma speċjalizzati biex jappoġġaw jgħinu l-pazjenti jgħaddu minn dil-burraxka. Għandna physiotherapist li speċjalizzata fuq hekk u għandna tim sħiħ, jiġifieri għandna psychotherapist, għandna tim sħiħ li matul dan L-għoxrin sena kabbarnih, għandna dan l-aħħar ukoll qed jiġu l-plastic surgeons għal din l-laqgħa biex niddiskutu l-pazjenti tagħna. Ara aħna li nagħmlu, kull pazjenta li għandha breast cancer tiġi diskussa f'din l-laqgħa u bħala tim nużaw l-esperjenza tagħna kollha flimkien nagħtu opinjoni x'naħsbu li hija l-aħjar kura mfassla għal dik il-bniedma għall-marda li għandha. U hekk l-idea hi li nagħtu l-aħjar li li nistgħu għal kull mara. All right? Issa, hemm fatturi oħrajn li huma barra minn dal-meeting, per eżempju li llum hawn mediċini tal-onkoloġija li huma sofistikati ħafna, mhux mhux biss huma qawwijin u b'saħħithom imma wkoll għandhom inqas side effects. U dawn sfortunatament huma għaljin. Allura għal daka jridu jinxtraw dal-mediċini biex ikollna dar-riżultati wkoll u qed jiġri hekk diġà. Jiġifieri irrid nenfasizza li dil-figura ta' 87 fil-mija hija dovuta mhux għas-surgeons biss jew għall-onkoloġisti biss, imma għat-tim kollu li naħdmu flimkien. Allura aħna naħdmu ħafna li l-operazzjonijiet tagħna nippreservaw l-apparenza tas-sider, u fejn dak il-minorità li jkollhom bżonn li dik l-operazzjoni fejn jneħħu s-sider ngħidulha mastectomy, dawk noffrulhom reconstruction, li tfisser li nerġgħu nkabbru sider ġdid inqabblu man-naħa l-oħra ħalli l-mara tkun iktar konfidenti u ma taffettwalhiex ħajjitha daqs li kieku tħossha li hija sfigurata. Hemm ħafna affarijiet li għamilna, pereżempju waħda mill-affarijiet li hija utli ħafna li għandna magna tal-X-ray fis-sala tal-operazzjoni fejn dik il-boċċa li nneħħi jien mill-mara nieħdu l-X-ray dak il-ħin ħa naraw li neħħejniha kollha. Fil-kura tal-kanse rari li jkun hemm pass wieħed kbir li tagħmel differenza. Is-soltu jkunu ħafna passijiet żgħar imma waħda wara l-oħra jkun hemm effett. Bħalissa għandna ideat għall-futur, waħda minnhom kienet li ninvolvu l-plastic surgeons iktar, imma hemm pereżempju li għandna ngħidulhom guidelines li dawn huma mfasslin fuq guidelines ta' pajjiżi oħrajn, għadu kemm ħarġu xi guidelines ġodda allura dawn nagħmlu dejjem dan l-avvanzi żgħar waħda wara l-oħra, kif jinqalgħu l-affarijiet. Ovvjament, immorru għal konferenzi barra u naqraw fuq x'qed isir barra ħalli nkunu dejjem fil-forefront tax-xogħol li qed isir f'pajjiżi oħrajn ukoll.